Gudden Owend fir eng nei Sendung vun Dikrech TV, déi éischt am Joer 2026. Duerfir wënschen ech Iech fir d'éischt mol alles Guddes am neie Joer, vill Gléck an eng gutt Gesondheet. De leschten November huet de Vëloclub vun Dikrech 75. Gebuertsdag gefeiert, mat enger grousser akademescher Sitzung an der Seeërei. Domat war et awer nach net gelaf, zanter dem 9 Januar kann ee sech nämlech hei am Kulturhaus och déi ganz Geschicht vum Dikrecher Sportsclub am Bild ukucken. D'Geschicht vum Vëloclub Dikrech ass enk mat der Geschicht vum Tour de Luxembourg verbonnen. Duerfir dréit sech dann och de ganzen ënneschte Stack vun der Expo ëm dës bedeitend Lëtzebuerger Vëloscourse, ugefaang mat Zeitungsartikelen vun der alleréischter Competitioun am Joer 1935.
Dann, wéi gesot, de Vëloclub Dikrich ass gegrënnt ginn ufanks 50, fir opgrond am Fong vun där Euphorie, déi de Vëlosport hei ausgeléist huet, an wou de Syndicat d'initiative gesot huet, majo, Grënnt e Club hei zu Dikrech, fir eben an Zukunft och do aktiv matzehëllefen, dat ze promovéieren. Esou koum et dunn, datt den 8 November 1955 och den Dikrecher Vëloclub gegrënnt gouf, fir sech eben ëm d'Organisatioun vun der Etapp zu Dikrech ze këmmeren. Grousse Publikumsmagnéit beim Tour de Luxembourg war deemools de Charly Gaul. Dofir kann een an der Expo net nëmme säin original Vëlo, mee och den Trikot aus senger éischter professioneller Ekipp fannen, grad ewéi eng legendär Foto, wéi hien zu Dikrech 1956 d'Etapp gewonnen huet. Donieft kommen awer och déi erfollegräich Membere vum Vëloclub Dikrech zur Geltung, zum Beispill de Jempi Schmitz, deen ënner anerem och eng Etapp am Tour de France gewonnen huet an zanter de Siechzerjoren bis zum Schluss vu senger Karriär am Dikrecher Vëloclub lizenséiert war. Mir organiséieren elo och all Joers eng Randonnée an sengem Numm, déi ëmmer erëm Leit unzitt an am Fong déi wichtegst Randonnée hei am Land ass. Zueleméisseg sinn ëmmer am meeschte Leit, soe mer, wat elo net. kompetitiven Charakter huet. Natierlech um 2018 hat mer e groussen Highlight, wéi de Pit Leyder, deen am Fong bei ons als Bouf ugefaangen huet, do Meilleur Jeune am Tour de Lëtzebuerg ginn ass. Hei gesitt der d'Foto vun him, seng Coupe, déi en als Meilleur Jeune a säin Trikot, deen en deemools gewonnen huet. Dat war fir ons Eng grouss Satisfaktioun, datt e Jong aus eisem Veräin kommt als beschte Lëtzebuerger, also als beschte Lëtzebuerger plus beschte jonke Coureur vun allen Natiounen aus dem Tour de Lëtzebuerg erausgoen. D'Zil vum Vëloclub ass et, fir och an Zukunft nees grouss Coureuren erauszebréngen. Duerfir investéiert de Club ganz staark an d'Jugendaarbecht. Historeschen Highlight awer bleift d'Organisatioun vum Tour de Luxembourg, bei deem d'Gemeng Dikrech Nieft der Haaptstad déi meeschte Passagë verzeechne kann, 69 Arrivéeën a 45 Departen a 75 Joer, dat ass eng Leeschtung, déi markéiert. An och wann de Vëloclub Dikrech fir säi Gebuertsdag de virleschte Weekend no laange Joren emol nees de Cyclocross-Championnat organiséiert huet, bleift den Tour de Luxembourg de grousse Moment vum Joer. Bis Ufank Februar kënnt Dir Iech dës flott Ausstellung hei am Kulturhaus nach ukucke kommen. D'Ëmsetzung vun de gudde Virsätz fir d'neit Joer, déi solle bis dohin am beschte scho lancéiert sinn. Fir vill Leit heescht dat jo ëmmer mat Drénken an Iesse méi lues maachen, sou wéi och de Kierper aktiv a Form halen. Mir hunn dofir fir Iech getest, wéi dat zu Dikrech kéint geléngen.
Hallo! Hues de och esou vill giess iwwer d'Feierdeeg hierch? Ech ka keng Raclette méi gesinn. Et gëtt elo Zäit, datt eppes geschitt. Ech mengen, hei probéiere mer. Dat kléngt gutt, jo. Tiptop.
Mir wollten eis informéieren, wat hei esou gebuede gëtt. Mir wëllen erëm a Form kommen am neie Joer. Wéi solle mer dat am beschte maachen? Ma beim MindOverMatterSystem trainéiere mer eemol an der Woch, eng 20 Minutten. An da kann een nach mat der Fitness-App Longevity, déi elo de 15. Januar erauskënnt, den Training komplementéieren. Mat eemol an der Woch kritt ee schonn exzellent Resultater, mee wann ee bëssen eng Schëpp wëllt bäileen,

Fir d'éischt emol geet et fir d'Lynn op Wom, fir ze kucken, a wéi enger kierperlecher Verfaassung hatt ass.
E Profil C charakteriséiert, wann s de ze vill Gewiicht hues, net vill Muskelmass an immens vill Fett. Dat ass e Profil, dee surveilléiere muss. Dann huet een nach e Profil équilibré, dat ass normal, dat ass gutt. An e Profil D ass, wann s de net vill Gewiicht hues, ganz vill Muskelmass an net vill Fettmass. Du gehéiers zu där Kategorie, dat heescht, du bass am gudde Beräich. Dat wier scho mol gutt Nouvelle fir 2026.
Sou kënne mer starten.
Dat heescht, beim Lynn muss den Trainer kee Schounprogramm fueren.
Sou, da fänke mer un. Mir fänken haut mam Rudern un. Dréint sech den anere Wee ëm.
Do spiert ee schonn. Also ech verstinn dat mat deene 15 Minutten, dat mécht Sënn. Wéi ass et mat Muskelkater vun den Übungen? Spiert een dat den Dag drop? Déi éischt Trainingen, déi wäers de gutt spieren, mee mat der Zäit, wat s méi staark gëtt, wat deen ëmmer manner gëtt an esou gëtt dat Muskelen sech gewinnt gëtt.
Ok, déi letzt, nee, geng eng Kéier ganz rop ginn, dréck schnell ganz rop. Esou, excellent, dat sollt sinn.

Ech maan normales relativ regelméisseg Sport, mee dat heite war schon ustrengend an et huet wierklech Spaass gemaach, dofir kann ech just recommandéieren eng Kéier bis heilaanscht testen ze kommen.

An beschtenfalls, wa mer wëllen komplett, also och am Fachtergrond, net unhalen, mee fräi lafen. Ah jo.
Mee dat probéiere mer eréischt, wa mer eis sécher spieren, ne? Genau, jo. Voilà, voilà, geet jo. Tip top. Ech sinn tatsächlech guer net gutt a Form, an dach muss ech soen, dass deen hei op wiem Programm et a sech huet. Also d'Zei ass schonn iergendwéi cool. Et ass en Erliefnis, muss ech soen. Ech sinn elo ganz geflasht. Mee ech si scho laang net méi gelaf. Ass awer ustrengend.
No 10 Minutte Lafband dann awer ass et sou wäit.
Ech muss soen, ech sinn awer e bëssen impressionéiert hei vu lauter Muskelmänner an déi schwéier Maschinnen. Dat mécht mer awer e bëssen Angscht.
Huch! Dofir ass dës eng Spillplaz fir déi Grouss, géing ech se elo mol esou nennen. Eng Spillplaz fir déi Grouss. Do muss een éiwe sech runtaaschten, wéi mer dat elo wäerte maache mat der Lecraft. Ok. A keng Angscht hunn an einfach ze vill dofir kréien, ok, wat maachen ech, wéi kann ech eebe mäin Alldag a mech verbesseren am Alldag. Gutt, tipptopp. Muss just e bësse méi erofkommen nach.

Hei lo gëtt virun allem Kraaft trainéiert. E Schlitt mat 20 Kilo drop viru sech hindrécke geet un een, duerfir dierf ech et net iwwerdreiwen a loosse mech um Enn gär e bësse selwer drécken. Duerfir awer ginn et nach e puer Übunge fir d'Bauchmuskelen, déi d'Lynn an ech dann am Team maachen, wat natierlech och nach emol méi Spaass mécht. Cool!
Team Dikrech!
Dem Lynn a mir huet dës Experienz op alle Fall a béiden Zentren gutt gefall an den nächsten Training ass och schon geplangt. Ech hu elo eng Fro, dat war natierlech elo mega hei, mee wéi oft muss ech elo kommen, dass dat sech wierklech rentéiert? Jo, dat ass ganz individuell. Also eng Kéier ass besser wéi keng Kéier, jo, mee ech géing awer scho soen, esou. Zwee, dräi Mol d'Woch wär schonn okay.
ubruecht fir e Resultat. Villmools Merci fir eng flott Experienz op alle Fall. An ech denken, ech probéieren dat mol méi aus, op d'mannst net zwee, dräi Mol d'Woch fir unzefänken, mee mol méi oft. Da wollte mer awer och nach emol e bëssen zréckkucken op e puer Highlighten zum Enn vum leschte Joer. Ugefaange mam Optaktconcert vum Sängerbond Dikkrich fir dem Veräin säin 175. Gebuertsdag.

De wierklech ganz grousse Moment zum Enn vum Joer, dat war awer den neien Dikrecher Chrëschtmaart. De City an Event Management Service vun der Gemeng hat hei ganz Aarbecht geleescht a scho beim Optakt vum Chrëstmaart fir vill. Begeeschterung gesuergt.
Zu Chrëschtmaart 2025 dierft jiddwerengem a gudder Erënnerung bleiwen. E ganz neien Dekor an eng flott passend Beliichtung, vun der Liberatiounsplaz iwwer d'Beschplaz bis bei déi al Kierch, hunn de richtegen Christmas Feeling opkomme gelooss. Schonn ier et lass goung, war jiddereen a beschter Laun, souguer d'Leit aus de Veräiner, op déi vill Aarbecht gewaart huet. Spéitstens awer mat der Animatioun vun den Traumtänzer kuerz virun der Ouverture koum eng richteg Magie op, déi aus dësem Chrëschtmaart eppes ganz Besonnesches gemaach huet.
Versicht ginn, datt mer e bëssen opwimpen. An ech menge wann Der duerch d'Dikkrech gitt, da gesitt Der dat och, datt dat de Fall ass. An dat ass awer nëmme méiglech duerch déi gutt Zesummenaarbecht, déi d'Gemeng och mam Syndicat d'initiative huet. De Syndicat war et och, deen déi gutt Idee hat, fir e Streichelzoo mat klengen Ieselcher ze organiséieren, grad ewéi eng Päerdskutsch, déi d'Leit tëscht dem Parkhaus an dem Zentrum hin an hier gefouert huet. Virop awer natierlech hat de City an Event Management Service nees alles ginn, fir no der Plage och dësem wichtegen Event neit Liewen anzehauchen. Mat Hëllef vun de Schräiner aus dem Service Technique an dem CIGR Nordstad war et méiglech, all Ideeën ëmzesetzen. Ee vun de villen Highlighte war e klengen Handwierkermaart bannen an der Kierch, dee fir vill Succès gesuergt huet. Ënner hinnen och de lokale Gravurenatelier Custom and Design. C'est la première fois que je fais un marché de Noël. Franchement les stands sont magnifiques quoi. Franchement c'est super qualitatif, c'est il ya un peu de tout et ça c'est chouette. Oder awer d'Firma Reed vu Bartreng, déi ethesch Handwierkskonscht aus Indien ubitt an domat Fraen a Kanner op der Plaz ënnerstëtzt.
Great, I loved it, I love the children here, it's a great environment here. And people are buying?

An du war ech ganz begeeschtert an ech freeë mech richteg, datt ech däerf derbäi sinn an an deem wonnerschéine Kader hei. Wéi soll et dann engem besser goen? Dat heescht, et gefält Iech gutt hei? Et ass ganz schéi.
Fänkt jo elo mol un, mee ech denken, et gëtt nach, gëtt nach schéi voll. Mäer an e Sonnden an d'Wieder soll jo besser ginn an da si mer frou, wa mer da bëssen de Leit Freed kënne maache mat eiser flotter Keramik.
Iwwerall wou hien higekuckt huet, goufen et schonn um Dag vun der Ouverture nëmmen zefridde Gesiichter, déi aus dem Staunen net méi erauskomm sinn. Wat gefält Iech da gutt? D'Ambiance, alles, d'Leit, de Béier. Alles alles alles ass mega cool hei! Mega cool hei! Déi bescht Gemeng ever! Majo déi bescht Gemeng ever! Nordstad!
Ech fannen et eng super Initiativ vum der Gemeng Dikrech fir dat heiten ze gestalten, fir Leit ze treffen an ech muss soen et ass mega flott, dat huet mer schonn elo deen éischten Androck super gefall. Also wierklech top! Sinn hei vun Dikrech a mir si sou. frou, datt dat esou schéin opgemaach huet. D'Gemeng huet sech esou vill Aarbecht gemaach an datt d'Leit dat akzeptéieren, datt dat d'Leit heihinner kommen, dat ass grandios. An d'Wieder huet matgemaach den Owend, fantastesch. A mir freeën eis schonn op mar an iwwermar.
Och d'Politiker hu sech vun der ausgeloossener Stëmmung matrappe gelooss. Net zu Laascht awer gouf et natierlech virun allem bei deenen, déi hannert dem ganzen Event stoungen, eng grouss Zefriddenheet. Et war eng mega flott Woch, et war volle Programm bäim Opriichten hei. Et huet mega Spaass gemaach alles ze dekoréieren an och de Feedback vun de Leit ze héieren, déi dann An de Stroossen hei getrëppelt sinn, d'Pläng gekuckt hunn, d'Deko gekuckt hunn, jo. An voilà, dat war meng Kolleegin Jennifer, wat mer, wat mer do ganz vill gehollef hutt. An jo, nee, mir haten eng super Woch, et huet Spaass gemaach a mir freeën eis, dass d'Leit frou sinn an dass dass alles wat zielt. An dobäi war d'Ouverture nëmmen den Ufank, déi Deeg drop sollt den Dikrecher Chrëschtmaart en Undrang wéi nach seele virdrun erliewen.

Kulturellen Highlight zum Ufank vum Joer, dat war den Neijooschconcert vun der Dikrecher Philharmonie virgëscht an der Pakierch, op dee mir an der nächster Emissioun awer eréischt ze schwätze kommen. Virdru gouf et nach eng fënneft ganz interessant Liesung am Kader vum Literaturmëttwoch, fir déi de bekannten Theaterregisseur an Auteur Jemp Schuster programméiert war. Soen sech an Néckelzéi an Bongert op d'Bänk verzunn, wou dat verlaafent Tinni deem onglécklech bestueten Anni seng lescht Erliefnisser zum Beschte ginn huet. Mat Wee Bësch d'Hunn hannert der Heck am naasse Gras, mat Schuss Chrëscht um Heeknapp, mam schéinen Ady am Bett. Mee weess de, ween s de kanns vergeessen? De Renneg Poli. De Poli ass dach bestuet, jo an? Da muss ech en net méi uléieren. Ech kéint se all kréien. Ech huele mer awer nëmmen déi schéin an déi staark. Bei engem Jemp Schuster, do kënnt keng Langweil op. Och wann et sech bei béischten nëmme 400 Säiten décken duerchaus seriöe Roman handelt, ass een direkt dran an der Geschicht, déi vum Anni aus besserem Haus, senger Frëndin Tinni a sengem Mann, dem Felix, dee vum Bauerenhaff kënnt an net vill mat Fraen ufänke kann. Beim Jemp Schuster sëtzt einfach all Saz an ass och ëmmer fir eng Portioun Sarkasmus gesuergt, wéi zum Beispill beim Anni senge Versich, anescht ze richen, fir sengem Mann besser ze gefalen. Et huet sech net méi parfüméiert, 't ass näischt geschitt. Et huet sech net méi ënnert den Äerm gewäsch, de Félix huet net reagéiert. Et ass virum Schlofegoen nach séier de Geroch vum Schwäichstall ophuele gaang, et wollt riche wéi d'Irma. De Felix louch wéi eng Madrill niewent em am Bett. En huet seng Fra net ugepaakt. No der Joerhonnertsaga Blutzëffer an Oureschlëffer spillt och Béischten um Duerf am an nom Zweete Weltkrich, e Milieu, deen dem Jemp Schuster wichteg ass an deen hie gutt kennt. Mee et ass haaptsächlech dee Baueremilieu, dee mer Déi mer um Häerz läit, wëll ech aus deem Milieu eraus kommen an dann och probéieren, déi Ëmwälzungen ze weisen, wéi dat am Laf vun de Joren an den Dierfer passéiert ass, wat do alles geschitt ass, wat alles futti gemeet ginn ass, wat alles verluer gaang ass, an dach fir dat festzehalen a fir dat och, ze thematiséieren an enger an enger Fiktioun dann natierlech, mee et sinn ëmmer Saachen, déi wouer sinn, déi och authentesch sinn, déi och geschichtlech wouer sinn, déi ech da vermëschen esou e bësselche mat der Fiktioun. Dobäi bréngen dem Jemp Schuster seng Geschichten dacks dat zum Virschäin, wat net funktionéiert an der Famill an an der Gesellschaft, Mëssbrauch zum Beispill. Mëtt Februar huet et ugefaangen ze schneien, an engem Stéck bis d'Fuesent. An der Scheier huet d'Dreschmaschinn de vollen Asaz vun der ganzer Famill gefuerdert. Uewen op der Gänt stung d'Irma, eng Gaarf no der anerer, ee Versinn méi déif erofzewerfen. Do louch d'Maria mam Bauch um Dësch vun der Dreschmaschinn, alles eranzeschären. Honnert Mol dee selwechte Grëff, déi selwecht Beweegung, bis d'Schëllere gebrannt hunn, bis d'Been entschlof waren. Déi knaschtechst Plaz war hannert der Maschinn. Do ass dat daaft Stréi mat der Kuerf vum Wann erausgejuppelt ginn. Op dëser stëbseger Plaz stung d'Anni. Soubal genuch um Koup louch, huet et d'Stréi an eng lasse Bott gebonnen. Et ware knapps zwéi Méint hier, wéi de Felix sech op dëser Plaz un em vergaangen hat. Ee Moment fort a Gedanken, dunn houng et mam Schiertech am Rimm. Hätt e just de Schalter net op der Dot ëmgeluecht, da wier et an der Pulli opgewéckelt ginn. Wat ass dann elo futti? huet d'Irma vun uewe geruff. D'Annie hänkt am Rimm, Dat ass dat e Bëtschel, dat léiert et ni! De Jos huet et lassgeschnidden. Dës Lecture ass gutt ukomm, och wa munchereen de Roman Béischten esouguer scho gelies hat. Si all dierfen sech elo op den neie Projet freeën, dee schonn am Fréijoer wäert erauskommen. Spawecken, esou den Numm, verzielt eng Familljegeschicht op enger Millen, déi bis an den Drëssegjärege Krich zeréckféiert. Wee weess, vläicht héiere mir de Jemp Schuster jo schonn nees geschwënn op der selwechter Plaz erëm. Dem fréieren Acteur ass et wichteg, de Kontakt mam Publikum ze halen an dobäi en direkte Feedback ze kréien.
Weider interessant Bicher recommandéiert Iech d'Romy Liefgen aus der Librairie Zimmer elo an eisem nächste Bichertipp. Fir Erwuessener a fir Kanner. Haut presentéieren ech Iech de Padding My Patchen. Dat ass dat neitste Buch aus der Fieder vum Julia Donaldson a vum Axel Scheffler. Dir gesitt um Cover, dat ass genau dat Team, wat och de Grüffelo gemeet huet. Dës Kéier ass et eng flott Geschicht ëm eng Kaz, eng kleng gro getigerescht Kaz, déi mat engem Stroossemusikant um Tour ass an déi sech dann dono aus den Ae verlafe wéinst engem Accident, sech awer erëmfannen. An da gesitt Der och, wisou dee klenge Maxchen hei an d'Spill kënnt. An et ass wierklech eng ganz flott Geschicht fir Kanner ab 4 Joer. Op Lëtzebuergesch ass se iwwersat gi vum Martin Schëllen. an der Edition Binsfeld een immens flott Buch fir Kanner vun all Alter. Presentéieren ech haut Caroline Wahl mat sengem éischten Roman 22 Bahnen. Dat ass en ganz flotte Roman iwwer zwou Schwësteren, iwwer Tilda an Ida. An wéi den Titel et scho seet, schwëmmt d'Tilda ëmmer 22 Bunnen, bis op deen Dag, wou. De Victor kenneléiert, deen och 22 Bunne schwëmmt, an da komplizéiert sech d'Geschicht. Dat ass eng flott Geschicht, ganz, ganz intensiv Familljeverhältnisser, schwiereg Geschicht, Zesummenhalt, Perséinlechkeetsfannung. Richteg, richteg flott geschriwwe fir en Éischt-Roman. Et huet immens vill gutt Kritike kritt, huet och de Buchpräis vum onofhängege Buchhandel an Däitschland kritt. Dat ass nëmmen z'empfeelen. Et gëtt och schonn eng Suite. Iwwer déi kleng Schwëster, iwwer d'Ida. An d'Caroline huet och loscht a säin drëtte Roman verëffentlecht. Och eng ganz, ganz flott an intensiv Geschicht.
Haut den Owend, 19 de Januar, presentéiert de Militärmusée am Ciné Scala eng Datebank, wou ee sämtlech Infoen zu alle Krichsmonumenter am Land fanne kann. Duerfir wollte mir haut mat iech kucken, wéi Echoes of War, sou heescht dës Datebank, iwwerhaapt realiséiert gouf. Net manner wéi 5 Joer huet de Musée nämlech doru geschafft, an dat a ganz méisamer Aarbecht. Summer 2025 beim Napoleonsbeemchen um Napoleonsknäppchen zu Buerschent. Eng Gedenktafel erënnert drun, datt de Bam kuerz no der däitscher Besatzung ëmgemaach gouf. Couragéiert Bewunner hunn 1942 eng nei Lann geplanzt. D'Tessy Schmit huet déi lescht 5 Joer zimmlech vill vum Land gesinn. Si war d'Detektivin, déi fir de Militärmusée all d'Krichsmonumenter retracéiert huet. Mat net méi am Gepäck Wéi GPS-Daten oder eng ongeféier Adress. Fir d'éischt huet d'Hausier einfach drop lass d'Monuments aux Morts op de Kierfechter am Land geknipst, bis op eemol dat Ganzt eng méi professionell Tournure krut. An et war Silvester an ech hat schonn eng Kippche gedronk moies an dunn hunn ech geduecht, ok, lo sichs de eng Lëscht, wou alleguerten d'Uertschaften drop sinn hei am Land. An dat hunn ech dann och fonnt an dunn hunn ech ugefaangen, alles, wat ech do gemeet hat, déi dausende Fotoen, nei Nummeren ze ginn. Ech hunn en halleft Joer gebraucht. An du krut mer Studenten an déi hu mer du gehollef an. En plus goufen dunn all d'Gemengen am Land ugeschriwwen, fir och wierklech näischt ze verpassen. 1.030 Monumenter huet d'Hessie esou bis de leschte Summer zesummekrut an dobäi ganz flott Momenter gehat, zum Beispill wéi si op e Monument am Bësch bei Rammerech gestouss war. Do hat ech just GPS-Daten, hunn ech laanscht d'Strooss geparkt. Sinn duerch e Feld gaang, sinn duerch Bulli gaang, sinn duerch e Pull geklomm an du stung ech op engem Wee an mäin Handy huet gesot, du bass elo do an et war näischt do. An du hunn ech emol esou ronderëm gekuckt, du sinn zwee Réi do gelaf an hunn ech mech ëmgedréint an do war dann esou en héicht Kräiz vun de Reschter vum Fliger, dat steet hannert engem Bam, wou s den Hang nach muss erofgoen an du klëmms dann den Hang erof, jo da fotograféiers de dat dann. An dann, dat, ech fannen dat sou spannend, well dat well ech net fonnt hat, ne. Elo also ass Echoes of War prett. Hei fënnt een eng Kaart mat enger kompletter Lëscht vun alle Monumenter am Land. Beim uklicken kritt een déi bekannten Informatiounen. D'Datebank kann a soll awer och an Zukunft nach ëm erweidert ginn. D'Idee ass et, fir mam Monument och perséinlech Geschichten ze verbannen, Nimm a Gesiichter. Domat soll d'Aarbecht vun der Plattform Echoes of War och nach net ophalen. Du kéints herno beispillsweis mat de BTS-Klasse vum LCD déi Saache jo wierklech da bëssen ëmdëppen an dat lieweg maachen, e Comic aus engem Liewe maachen, fir dat ze verdäitlechen, besonnesch an engem, an enger Welt, wéi mer elo liewen, datt mer wierklech mat Social Media immens vill erëm mat Biller ze dinn hunn. An et ass u sech do, wou et ëmmer drëms geet, mir bauen. wierklech eng Basis op an et geet herno drëms mat ville Projeten dat ëmmer weider auszeschaffen, fir datt et méi spannend einfach gëtt an eeben net vergiess gëtt. An all puer Joer muss de eppes nei maachen, well ech sinn och der Meenung, datt Gerben nidderleeën, dat ass richteg, mee och dat evoluéiert, dat geet net duer an do muss de eeben och mat neie Moyene schaffen. fir d'Geschicht weider ze ginn.
Voilà, domat geet eis éischt Emissioun fir d'Joer 2026 op en Enn. D'Expo iwwer de Vëloclub vun Dikrech, an där mir elo hei stinn, déi kënnt der iech nach bis Enn des Mounts ukucke kommen. Wat soss nach alles déi nächst Wochen an Dikrech um Programm steet, Dat verroden mer iech elo an eisem Agenda. Mir gesinn eis dann erëm a genee 4 Wochen, wou mir dann wäerte vun der Fuesent berichten. Äddi, bis geschwënn!
Fir d'Schüler aus dem Cycle 4 an hir Elteren ass de 24 Januar erëm Schoulfoire an der Däichhal zu Ettelbréck. Vu moies 9 bis mëttes um hallwer eng kënne si sech hei iwwer all d'Lycéeën aus der Nordstad informéieren. Den 30 Januar ass mëttes um 4 an der Porkierch eng feierlech Erënnerungszeremonie fir deenen 90 Jongen ze gedenken, déi an der Nuecht vum 30 op den 31 Januar 1945 am KZ Sonnenburg erschoss goufen. Nach bis den éischte Februar leeft an der Gemengegalerie d'Ausstellung iwwer d'Entwécklung vum Dikrecher Vëloclub, dat am Kader vun hirem 75. Gebuertsdag. Den éischte Februar selwer dann ass am Kader vum A-Cappella-Festival vum KB zu Ettelbréck en interessante Concert an der Aler Kierch ugesot. Moies um 11 trieden do d'Lëtvian Voices op, déi an deem selwechte Kontext och scho mol zu Dikrech waren. Vum sechste Februar un da fänkt am Kulturhaus d'Expo Astéroid-Mission un. Dës Ausstellung vum Musée national d'histoire naturelle dréint ëm Asteroiden, déi Himmelskierperen aus Steen oder Metall, déi een dacks tëscht Mars a Jupiter fënnt. Fir déi lescht Liesung am Kader vum éischte Literaturmëttwoch an der Aler Kierch erwaart Iech den 11 de Februar den Auteur a Museker Roland Meyer, deen hei aus sengem neie Buch Um Horizont virliest. Zesumme mat de Museker Noémie Lehr a Mulles Scholtes verstréckt de Roland Meyer d'Nolauschterer an e Geflecht vun Undeitungen, Hallefwourechten a Gerüchter aus der Welt vu Film, Konscht, Literatur a Reesen. Den 12 an 13 Februar sinn an de Bistroen am Zentrum vun Dikrech nees fir d'éischt alt Weiberbal an dann den Dag drop Hippiksbal ugesot. De 14 Februar iwwerdeems ass et Zäit fir de Kannerfuesbal an der Seeërei. An de 15 Februar, Sonndes schliisslech, steet nees déi grouss Kavalkad duerch ganz Dikrech un. De Rendez-vous fir den Depart um hallwer 3 ass wéi déi lescht Jore schonn an der Fielsser Strooss.